Aw chibai vek ule hei Vinny-a BBFAM in sanghnih sawmhnih paruk atanga sanghnih sawmhnih pasarih financial year atana media cell hmalakna a vawikhatna atan kan hmang chho leh tan dawn a, Vinny-a hian hei ka hnungah hianin ka sirah te pawh hianin BBFAM executive member te an awm a, media cell member an ni a, ka bulah hianin A Media Cell Chairman Pu Lalsangzuala a awm a, tin ka hnungah a lehlamah hian hei ta tunga deuh mai, pa deuh mai a awm bawk a, hei hi Pu Zomuana a ni a, ni hi Media Chair, Media Secretary a ni a, an ni kutah hianin hun ka hlan anga an ni min kaihruai dawn a ni, Pu Sangzuala.

Awle thirtute chibai vek ule tunah hian hei gym nuam deuh maiah kan awm a ih bungrua te pawh nei tha khawp mai a tin ka bulah hian hei enkawl tute zing a mi awm a amah hian an hming han sawi sel a chuanin eng nge hemi gym ah hian eng in eng angin nge a awm te pawh kha han sawi nghal bawk sela
tluangak ania ih-- Trainer in tlai lamah hian ka duty hrin a maw? Aw. E, trainer i pahnih lam tihna a mi e? Aw, zing lam leh tlai lam a hran pahin. E, zing lamah tu nge?
Zing lamah hian,
umm.
Mi dang an kal tho a. Aw.
A nih chu, a nih chuanin. Sarsawma hi awm ang. Sarsawma, e, a nih chuanin zing leh tlai lam chu eng nge member in kal dan hi eng nge zing lamah nge tam zawk a tlai lamah? Tlai lampang hi chu kan tam chuan kan tam deuh zawk tlangpui zing lam hi an regular thunga kal chhun hi. Member hi engzat nge in nih tun ah eng nge engzat nge in tam lai berin engzat vel nge nih. Sawm ruk atanga sawm sarih inkar vel chu kan ni tlangpui zing leh tlai leh chhun nen zawng zawng ber khawm chuan. Ani chuan hei inkawm chak lamah hianin I gym dang awm thawtah hian member hi engtin nge ah electric veng ami vek nge veng dang te rawn kal an awm ve theuh em hemi gym ah hian. Aw veng dang dang hi an rawn kal a Aizawl veng lai tih te eh hetah thlang electric veng pawh an awm nual thaw a.
Ani chuanin in gym timing hi tun eng eng eng eng tih nge? Zing lamah hian dar ruk vel tang hian kan hawng a, zan lam dar sawm sawm pakhat vel thleng hi nileng kan hawng. Nilengin?
Aw.
Ani chuanin zing kal khan zing dar ruk atanga darna za thleng nge a enkawl? Ee.
Six to nine a ni ang. Eh, chuan nangmah chuan da, nangmah chu dar thum atang a? Dar sarih. Dar sarih. Chuan enge in gym fee, engtin nge gym fee in lak dan, monthly in in la a, chuan engtin nge admission fee tih vel te khan min rawn hrilh leh la? Admission fee hi zanga nia, monthly hi sangkhat a nia. A nih leh tunah hianin hemi gym hi Engtinge BBFM lampang hianin boruak eng emawni event te kan nei ve thin a, khang ah khanin eng emaw hming rawn lan a kha innei tawhin ka hria a, min an sawi sak la. Umm aw two thousand twenty one ehh Junior Fitness Festival kha ka lo sponsor ve tawh. Aw a nih chu.
Hei kum tawpah hianin body building lampang te maw body building mi star te ah men physic leh fitness vel te kan han ti dawn a fitness ah phei chuan in a kum a milin kan ti dawn a ni naupang junior zawk te khang ah khan in eng nge beisei awm deuh te in nei dawn em eng nge nangmah han hrual deuh bik te han en thlak bik deuh te in em aw pahnih khat vel hi chu category hran hran ah hian an awm ve nual a maw. han enpui bik ang zawng hi chuan pahnih khat vel bak hi lem ka ring lo. A nih chu. A, engpawh nih se la, tam theng ber hei hun a la tam a, tam theng ber in gym hming a rawn chhuah ti hi an tum phawt mai u la tawrh a. Tichuan gym pawh hei bungrua te an nei tha a, member pawh an kal tha a, hei naupang pian nalh tak tak, tha tak tak, beisei awm tak tak te pawh an awm in ka hria a.
In rawn tih leh zel na tur leh in kal leh zel tawn tura duhsakna kan hlan cheu ni e. Awle, hlawm e. Awle tunah hianin chhinga vengah kan awm leh mek a, kan community hall

Chibai vek ule. Tunah hianin chhing aveng gym ah kan awm mek a, hei ka bulah hianin ih mi pawimawh tak tak pathum an awm a, ih a hmasain an mahni hianin an hming han sawi sel a, tichuanin gym ah hian eng emaw phurna chanvo an neih kha han sawi tel nghal bawk sila. Kei hi Michael-a hruai tluanga a ni a, ah. Chhing a vengah hian personal trainer instructor ang inkawm a ni. Kei hi Sri Laldin Sanga ka ni a, Chhing a veng branch YMA ah president ka ni a, Chhing a veng gym board ah hian chairman ka ni bawk a ni. Kei hi Galramliana ka ni a, Chhing a veng branch YMA ah hian secretary ka ni a, tin gym board ah hian secretary ka ni. Khang mi pawimawh tak tak te an ni a tunah hianin a in an instructor ber hi kan zawt ang a in gym hi entik kuma in din nge chuanin in gym timing vela kha min hrilh theih tur ber ange min chhang dawn ta hrelo a entik hunah ange in hawn thin a member engzat nge kal thin zing lam leh tlai lam te a lo awm phei nih chuanin in kal dan tlangpui kha min hrilh theih ngemaw. A tumah ber khan min sang mai ula. A gym dina hi sahni leh sawm pariat a din a ni a, gym timing hi zing lamah dar ruk atanga tlai dar kua a ni a, tlai lamah hian dar thum atanga dar riat a ni a, tunah hian member hi sawmnga leh paruk bawr vel kan awmin ka hria. Kan trainer hian a hre chiang deuh mai thei e. A nih chuan in gym fee a hi engtin nge? In la admission fee, monthly fee tih ang ten in kal nge? Engtin nge in kal dan kha? Nge an hrilh leh ta ula? Awle. Ahh, gym fee hi thla khatah cheng zanga a ni a, admission hi cheng za thum a ni a. Ahh, member hi tunah hian in registration ti hrim hrim hi ahh kan vaiin sawmriat bawr vel niin kan in hre tawh. A nih chuanin, Nangmahni veng vek nge veng dang atanga rawn kal an awm em? Invengte hian an hlutpui chauh em? tih kha kan zawh leh hrimhrim chiang chauh. Awle, thinga veng atanga kal hi a tam zawk kan ni a, ih, vengnu leh thalai an kal tha ang reng khawp mai a, veng puan atang pawhin veng hrang hrang atanga rawn kal hi, ih, an ni deuh bawk. Chuan hemi chhinga veng gym hianin i hlawhtlinna tam tak te pawhin lo nei tuahin kan hria. Body Building and Fitness Association of Mizoram hianin ah eng nge event te kan han nei thin a, tah khanin nangmahni pawh hi hming lanna tawh in neiin kan hria eh a han sawi ta che eng a enge in lan tawhna te leh in ti nge in kal zel dana kha Aw ram e. Sanghnih sawmpakua khan team in champion kan ni a. Fitness ah? Fitness ah khanin team champion Sartimia ho khan champion an lo an lo ni tawh a. A khawtlang leh a veng chhung hian an tuipui em em a gym hi an hlut bawk a. Tichuan veng ah. Enge ning support na nen rawn thawk thlaiin team champion fitness ah khan an la a ni. Champion tum kha chu kan la hriat fo in ka ring a, tam tak senior te zawk phei chuanin an hmuhnawm khawp mai a, timi a hun lai khan a ni bawk a, timi te khan an hrual tha bawk a naute ho kha, tin kan instructor pawh hi Body building and fitness hnuai hian eng nge judge ah te pawh kan lo hmang tawh thin a, tunah pawh hian players te pawh tha tak tak a rawn chher chhuak tur ah kan ngai a, kum tawp lamah te pawh hian hei event chu kan nei leng a Mister Mizoram tih te men physique leh fitness championship te pawh kan nei leng a, chung atan chuan eng nge players ah hian beisei awm deuh te in nei em? Eng nge han en thlak deuh te in nei em? Aw ah tunah hian in hma chhawp hi ah tel tum a ah train hi pahnih kan nei a tunah hian thei tawp in kan han chhuh a eng nge kan an dawn chu kan hre lova ah thei tawp chhuah in rawn tel ngei kan rawn tum bawk. A lawm ang khawp mai eh nia trainer tha trainer hi gym tinah hian kan awm a trainer tha hriat na hi chu ah players te rawn chhiar chhuah ah hian a ni tlangpui a ah trainer ni ve ringawt player chhiar chhuak lo hi awm ve thei a nia ah in tumna te pawh ropui a. a in kal leh zel na tur ah te pawh kan duh sak khawp chauh a theih tawp lo chhuah zel tur chauh in kan han ngen chauh ni e. Pawh ka lawm e. Hei tun ah hian in chhinga veng ho in van nei khawp mai a hei nula chhuanawm deuh mai an nei a kawng aini hming min lo hrilh thei ngem. Ka hming chu Eflel Ramhluni a ni a Instagram ah hian Effy Roxanne tiin ka awm. Chu chu ni a tichuan in Tun hnaiah hianin hei hlawhtlinna ropui deuh maia zuk neia kha kha amah hianin enge a zuk hlawhtlinna hawi hmunah nge engte nge tih kha min han hrilh leh se la.
Keimah hi content creator ka ni a, ka niche hi ti mai ang beauty lifestyle. Fashion a ni a, chu chu Kamika Content Create atang khan khutah Award an chem thin a, tah chuanin Best Micro Influencer Award kha ka dawng ve a ni, Pathianzara. Ropui khawp mai. Beauty, Lifestyle leh Fashion a ni ta. A ni a Lifestyle laiah tak khanin tuna hei Gym ah te khan an kal ta, an ang pawhin rawn kal ta. Khamia a Lifestyle ah tak khan enge hemi a in relate na deuh te awm sawi duh te nen em khamiah khan. Fitness chungchang maw?
Aw. Aw teh reng mai a, fitness hi ka ngai pawimawh thar lutuk a, nikum atang khan i ka kal chho char char a, i fitness kan tih hian hei taksa hriselna bakah keimah chuan rilru lampang hriselna atan ka hmang tangkai ka tia, kan hei kan chet hian kan chet hian in hei kan rilru pawh hi i a lo active chho a, kan rilru hi hei a hrisel tel ve ka tia maw bakah i Taksa kan sawi zawi a, ei la in kan uluk khian mahni kan inhmangaih dan hi, inhmangaih dan dik in kan inhmangaih ka ti mai chu chu fitness hi hei kan nun phung ah hian a pawimawh hle in ka hria. Awle a lawmawng khawp mai, i kal leh zel a tur ah pawh duhsakna kan hlan che a, tin i thei ang tawk in nangmah pawn a i thil tihna hrang hrang ah thalaite tan a hmasawn theihna